Ааллаах Үн таһаҕасчыттара диэн ааспыт үйэ сүрбэһис сылларыттан Охотскай муораҕа тахсар хайысханан тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сыллар кэрчиктэригэр диэри ат көлөнөн таһаҕас таһыытын сэһэргиир ахтыы хомуурунньук иккис кинигэтин таһаарда. Кэлиҥҥи өттүгэр бу тиэмэҕэ тустаан хасыһыы, үөрэтии сэдэх буолан, кинигэ маҥнайгы чааһа үгүс дьон болҕомтотун тардыбыта. Икки сыл анараа өттүгэр бу дьоһун үлэнэн сирдэтэн, уонна дойдубут үрдүнэн история сыла биллэриллибит тоҕоостоох кэмин баттаһа ыччат министиэристибэтин өйөбүлүнэн уонна көҕүлээһининэн Таатта улууһун Чычымах орто оскуолатын оҕолорун кытары кыттыгас массыынанан уонна ат көлөнөн Ааллаах күн остуоруйатын дириҥэтэн үөрэтэр экспедиция тэринэн Лаамылыыр айан суолун төрдүгэр тахсыбыппыт.

Уон ахсыс үйэ бастакы чиэппэригэр Россия империята аан дойду державаларын кэккэтигэр бигэтик киирбитэ. Оччотооҕу дойду илиҥҥи саҕатыгар сытар Япония, Курил арыылара, Америка Азияны кытары сиринэн ситимнэрэ чопчу үөрэтиллибэккэ аһаҕас сытара баараҕай судаарыстыба бөҕөргөөһүнүгэр улахан дьиксиниини үөскэтэрэ. Тэрээһиннээҕинэн дьаһаллааҕынан аатырбыт эрчимнээх дойду баһылыга Петр I өлүөн аҕыйах хонук иннинэ тыһыынча сэттэ сүүс сүүрбэ түөрт сыл ахсынньы сүрбэ үс күнүгэр Азия уонна Америка кытылларын үөрэтэр, чинчийэр туһунан дьаһала тахсыбыта. Ол дьаһал Россия морской флотун бастакы рангалаах капитаныгар Витус Йонессон Бириҥҥэ сүктэриллибитэ. Кини үҥэлиилэринэн сүрбэкки саастаах офицердар Алексей Ильич Чириков уонна Мартын Петрович Шпанберг анаммыттара. Ити курдук кистэлэҥ соруктаах аатырбыт Камчаткатааҕы экспедиция тэриллибитэ. Бары эйгэни киэҥник хабарынан, кыттыбыт киһитин ахсаана элбэҕинэн, оҥорбут үлэтин түмүктэрэ сүҥкэнинэн бастакы иккис Камчаткатааҕы экспедициялар Чахчы даҕаны аараҕай тэрээһиннээхтэрин билинэн, кэлиҥҥи чинчийээччилэр Хотугу улуу экспедиция диэн сүрэхтээбиттэрэ. Бу ордук былыр-былыргыттан олохсуйбут саха киһитигэр айаннаары туран кини сирин-дойдутун, дойдуларын иччилэрин кинилэртэн сорук-соргу көрдөһөн, дьол көрдөһөн айанын алҕаатыннар диэн айанын иччилэрин, дойду аартыктарын аһатар этэ былыр-былыргыттан. Ол сиринэн бүгүн биһиги эмиэ бу Ааллаах Үһүн айанын аартыгын арыйаары тураммыт бу суолбутугар соргулаах буоллун диэн айаммытын арчылаатын диэн аяқ тутан эрэбит Биһиги дьоҕус экспедициябыт хара ааныттан Ламылыыр суол остуоруйатын төрдүн түһэр соруктаах. Ол инниттэн биһигитин чийибит Мэҥэ-Хаҥалас улууһун Хаптаҕай нэһилиэгиттэн биэс биэрэстэлээх сиргэ сытар Тамма үрэхтэн саҕалыырдыы чопчуйдаран манна кэллибит. Биһиги айаммыт бастыы кирбиитигэр кэллибит. Ол курдук, бу дойду аата Тамма үрэҕэ дэнэр. Былыр-былыргыта бу манна тимири уһаарар собуот үлэлээн тигинээн-таҕынаан турбута эбитэ үһү. Оттон бу собуот биһиги айаммытыгар туох сыһыаннааҕый?
Ото бу мин онно дьэ аан бастаан кэлбитим кэнниттэн миигин манна аймахтарым аҕаланнар дьэ бу Улах ытык миэстэ диэн бу манна тыһыынча өлтүрүү сыллардаахха дьэ бу Россияҕа эрэл буолбакка, аан дойдуга аан бастаан бу ирбэт тоҥноох сиргэ тимири уһаарар завод тутуллубут сирэ диэн билиһиннэрбиттэрэ. Оҕо курдук мин түһэрдэ тоҕус сүүс оҕонор дууна биэс сыллаахха бэйэм үөрэтэр кылааһым кылааһым оҕолорун кытта манна кэлэммит отчуотоҕос холобур директора Федоров Евстань Иванович сирдээһининэн кэлэммит манна олох көрбүппүт. Ону кэлэн быһаарбыта бу хонууга уол таммаһа буота тимири уһаарар собо панда турбатаҕа олох бу тыа үүнэн хаалбыт бу тыа иһигэр баар диэбит.
История докумуоннара туоһулуурунан бастакы Камчаткатаа экспедицияга 34 киһилээх бөлөх Санкт-Петербургтан айаҥҥа туруммута. Манна эбии Сибииртэн тустаах идэлээх дьону наймылаһан, экспедиция ахсаана сүүс төрдүн киһи буолбута. Айаннаабыттара балтараа сыла туолуутугар экспедиция бэсиин маҥнайгы күнүгэр тыһыынча сэттэ сүүс сүр балта сыллаахха Дьокуускайга кэлэн тохтообута.
Ол кэнниттэн биитус биэрин маннык Первая Камчатская экспедицияны тэрийэн кэлбитэ. Кини Дьокуускайынан Болтугунан арыйда Дежнев проливын эпти. Ол арыйарын арыйбыта гынан баран ол арыйбытын билбэтэ ол проливы ааһарыгар туман этэ эпти. Ньынан ол пролив баарын билбэккэ хаалбыта. Историята онну эпти. Ол иһин боллаана тиийэн билбэккэ хаалбыта онтон отчуттаан марам ыллаана дьэ Хайтах бу паралиби булгуркун хатанар диэн иккис Камчатскай экспедиция. Ну, ол биир күҥҥэ ол туманҥа кыйан көрбөккө хаалбыта тэһэбэхтэнньэ бу улахан иккис Камчатскай экспедицияны тэрийэн турар. Ол онно мунаахсыйбытын, ону бу чопчу ааспытын булуу диэн баар булуохтаах диэн ону быһараары. Эп? Ону ол иккис экспедицияны тэрийэргэ кини буллаҕына малын-салын Анрааттан тиийэн аҕалбатаа бу манна миэстэтигэр ол иннинэ кэлэн бу хакалар тимир иин оҥороллорун билгдөө дии билдаа дии эттэ онон миэстэтигэр манна уһааран баран мантан дьэ кини быһыга Охотскай биэрэгиттэн ол Камчатка диэки баран онон көдьүөхтээх буоллаа дии иннинэ манна кэлэн тимирин барытын манна уһааттаран акка тиийэн Охотскай перевозунан илдьэн Антах Охотскайга икки хараабылы тутан онон экспедициятын тэрийбитэ. Диэн Тамма Өрөх кумах кырдайдаах кытылын устун экспедиция кыттыылааҕа кыраайы үөрэтээччи Николай Николаевич Ржаковтуун тимири уһаарар собуот үөскээбит төрүттэрин ырытыстыбыт.

Тэрээһин түбүктэрин этинэн-хаанынан билбит, саталлаах салайааччы, үлэҕэ-хамнаска олохтоох норуоту кыттыһыннарар табыгастааҕын ыйар. Салгыы иккис экспедиция тэриллэрэ булгуччулааҕын уонна тэрээһин бэлэмэ Саха сиригэр Дьокуускайга кииннэнэрин туруорсар.
Ол дьоннор сүүһү ииттэллэрибит, сылгы сүүһүнү уонна ынах сүүһүнү ол кинилэргэ буолла дьэ адьаххайын ырааҕы өтө көрөр сүрдээх тургурдаах адьаххай тыһы сайылҕалар дойду олорор хаха омуктар баалар эбит диэн. Ол сиргэ буоллаҕына дьэ бу кэлин кинилэр Тимири уһаарбыттары ырааппыт эбит диэн. Олох өбүгэлэрин саҕаттан тимири уһаарыннан дьарыгыраллар эбит, онон буоллаҕына бэл диэтэр бу кинилэр уһаарар тимирдэрэ бу биһиги туобаллааҕы эбэтэр тураммыла дьэ бу Уралларга уһаарыллар тимирдэрбитинэн үрдээх хатаннар уонна үрдээх бөҕөлөр диэн сытыылар сэптэрэһэбит кэллэрэ диэн. Вот онон буоллаҕына бу Саха сиригэр бу Дьокуускай куораттан олох чугас Өрүс бу туох өттөр илин өттүгэр таххан хайыахха диэн, ол илин өттүгэр буоллаҕына Тамма диэн үрэх баар, ол Тамма үрэҕэр буоллаҕына бу тимири уһаарыынан уһаарар заботы оҥоруохха сөп эбит, ол забокка буоллаҕына бу оҥорон туохтан бу бэтэрэттэн, туобальтан, туомускайтан, сууралтан тиэйэн илгиэхтээҕин антан оҥорон баран Охотскай туох муораҕа киллэрэн уу аалын оҥордохпутуна ордук барыыстаах буолсу диэн дакылаат оҥордум. Онон булан иккис экспедициятигэр дьэ бу Тыганча эттиит отут ордугун икки сыллаахха дьэ бу маннык кэлбиттэр. Ол кэлэннэр бу эҥээргэ, илин эҥээргэ тахханна бу биһиги хаппаҕай бүтэр кэлэннэр бу Тамма үрэххэ бу Өлүөнэ эбэҕэ түһэр төрдүгэр кэлбиттэр.
Валентин Иванович тимири уһаарар собуот дьиҥ турбут миэстэтигэр сирдээтэ.
Аҕам биэс сыллаахха хаспыт фурпоппола бу оруобунда сиҥнэн хаалбыт ити уулантан иҥиннээн да маннык киппичэли булаттааппыт бу. Вот ити хороҕо антах өссө быстан хаалан хаалла.
Тамма собуотун балтатын кирпиччэтэ, устата сүрбэ тоҕус аҥаар сантиметр, туората уон сэттэ аҥаар сантиметр, үрдүгэ сэттэ сантиметр, өҥө, кугастыҥы кытархай.
Дьэ бу кирпичэтин кэтитэ эттэ. Оттон кирпичэтэ болон олох бурдук кэлэн маннык кытар кирпиччэ үрдэ улахан.

Онно фундаменты нигин бартын туоҕа акылаатын тугунан маһынан оҥороллор. Куртатауга. Атаа бу тугунан була бу олох оһохторун тетебиһи үөрэхтээх билен аныгыччатта билеллерне мартыанабыска оһох диэн барбыт тебили тимили уһаарар. Оннук оһох болла диһет.
Бу быһа холаан эттэххэ үс сүүс кэриҥе сыппыт кирпиччэ болар булла. Кирпиччэ ола Тыганчы эттигит отут икки сылтан ыла үктэниллэн дьэ ол түөрдэн түөркэ ыла туттуллубу киппиттэ. Ол бу хиранныгар маннык олох үрдээх син кытаанах паайта кыппыт Ол ати икки жүз оҕуһан сыл лаакка оҥоһуллубут кирпииччэлэр диэн.
Үрэҕи Валентин Ивановичтыын чычаас сиринэн батан туораатыбыт. Сорох сиринэн кумаҕа кута курдук дагдаҥнаан ылар сирдэрдээх. Күһүҥҥү ардахтар үгэннээн түһэ илик буоланнар, үрэх уута киһини кестэрэр. Этириэс хааман таҕыстахха, биһиги туораабыт сирбитинэн үрэх кэтитэ отучча миэтирэ кэриҥнээх. Сааскы уу төрдүк буолан, кытылын кыһама үрдүк. Валентин Ивановичтыын биһиги кэпсэтиибит аны үрэх уҥуоргу кытылга тахсан салҕанна Бу маны үрдээх элбэх бу тимир биһахалыы эттэхэ бу араас нууччалыы эттэххэ отхода диэн ыһылла бөҕө сыталлар эбит. Оны дьэ бу хантан кэлэн хаалбыттарый бу? Бачча элбэх. Бачча элбэх. Ону тэдэ бу били баарын эппит журналларбар баар ити туохтарга уруһуйга уруһуйдаммыт ол сэттиһүү сыллаах уруһуйдаммыт уруһуйга күрдээ үтүө баата туохта тураллар бу быһыттара эбит хэптэ. Быһыттарыгар балана бу мастар бу оҕолу мастар бу сүгэ олуктарынан иҥ барта оҥоһуллуу чочуллан оҥоһуллуппала олох бу быһыттара диэн биһааттыбыт. Ол Светлана Александровна даҕаны инньэ диэбитэ. Онтон турамалана дьэ бу үрэх икки түөл үс дьиэ турар, үстүү дьиэ турар диэтиллэх. Алта дьиэ. Ол дьиэлэргэ балааны дьэ бу арааһа олох тугу тимири тимир уудатын уулларар, олох уһаарар дьиэлэрэ бу маны турбут быһыылаах. Ол били тимир от куота сылаактара буолар диye бу кэлэннэр бу туохта үлэһилини кыттана туох даҕаны бу Хайаҕа олорор курдукпут дии. Хайа То буолар хиби барыта араас да шылаак быһылаах. Олох бүтүн олох шылаак маннык күтэннэххинэ да бүтүннүү бу киһи таарыйдаххына да олох хатыылаах боҕо. Вот онон да бу аама дьуһаара диэлэрэ бу манна бит. Оттон били тимири чочуону оҥоро хилдэрэ таха ол диэки битэ да бот үрэх икки өттүгэр үстүү диэтэ. От эмен тугун ту Очоно бу чуолкайа биллибэ гынан баран Баҕар ортото да буолуо, баҕар кытыы, кытыы да өттө буолуо, онон бу манан чуолкай турдаҕа дии. Манһу манан олох турар. Она бу ола биэрэгэ куҕарыйан иһин кэрдик булахта. Бу манна бу олор өһүйбүтэ олор дьиэтэ тумбук булахта. Ото бу быһытын билиэлэрэ бу мастара бу кэнникээҥилэр да бэтэр буолуо былыргытынан сытарда бу. Олох былыргытынан бу бу кэлин ким туга оҥоруо бар. Бу манна. Ола бу тиистэй ола былыргы оҥору. Көтәрити. Ол иһин былар бу манна бу дүлүҥнүтү Туох баҕарар барыта туттарыыга мастарыбыты быһыыта хайдах оҥороллор эбитэ курдук иһийбит ону кыайан буһарбат оччолорго. Ante мен холобура бу өйүн хоппот бачча элбэх тимир от куота таххыбыт ону бу бэйэлээх элбэх тимири хантан кинилэр булалларый? Дьэ бу манны буоллаҕына ол кэлээт даҕаны тимир урудаата ханна баарын билэллэр эбит. Тоҕо да хабылы баарын эппитим курдук Биитус биэрин хахалары дьөһүрдээх мындыр дьоннор эбит диэн, урдаа өйдөөх дьоннор эбит диэн, олор была тимири, олор былыр былыргаттан уһаараллар эбит диэн. Ону была дьэ олох онно кэлэһин ол Биитус биэринин иһиттэҕэ да буотама да үрэх фарматтан. Бу мантан үрөттүгэр, Өлүөнэ үрөттүгэр ити хачыгаатынан уонна тугунан пиэребэ торуо дьөппөннөрүнэ. Ол буотам үрэҕин өксөйөн тахсаллар эбит. Ол өксөйөн тахсан бараннар онно дьэ болуокка ол урудан онно баар эбит элбэх онтон дьэ били болуокка тиийэн бараннар устан кэлэллэр эбитэ. Ол устан кэлэннэр тиксэр иһирдэр эти бириистэн төрдө диэн баар биһиэхэ. Былыр ол сэттиһүү сыллаха ким ону бириистэн диэбитэ кэлиэ. Уон отуран буланы уу улаханнык кэллэҕинэ бу манна талаар тириэмэтэ олорор сиригэр онно биэрэк күөдэ диэн баар. Ол биэрэк ол биэрэккэ тиксэллэрибит ол күөлгэ кэлэллэрибит ол биэрэккэ тиксэллэрим үрдүк баахыр ону бу диэбили биэрэкпит диэн ааттаатахтар ити. Онон дьэ онно аҕалаллар эбит. Онтон ол Буотаманы үксээн тахсар сүрдээх үлэлээх эбит. Наһаа бытааннык аҕалаллар эбит, уһуннук үлэлээн. Ол иһин булан бу Өлүөнэ остуолбаларыттан тимир уурууталарын кэлэн аҕалар буолбуттар. Уонна ити бу манна эмиэ ол миниистэн төрдүөр уонна биэрэккэ тиксиһиннэрэн бараннар ити ханьыылар аҕалаллар эбит.
Архыып докумуоннары туоһулуурунан, тимири уһаарар собуот тутуута бэс ыйын уон түөрт күнүттэн саҕаланан баран, балаҕан ыйын сүрбэйиис күнүгэр тыһыынча сэттэ сүүс отут биэс сыллаахха үлэҕэ киирбитэ. Тамма өрүххэ тутуллубут тимири уһаарар собуоту Подьяч, ол аата оччотооҕу үлэ хаамыытын кэтээн көрөөччү судаарыстыбыннай аччыгый дуоһунастаах үлэһит Федор Сургутскай тыһыынча сэттэ үс отут биэс сыллаахха ойуулаан хааларбыт схематыгар туох тутуулар барбыттара көстөр.
Онно буоллаҕына ол хобу таамай главнай дэбэр хүрээҕэ дэнэр. хас этэй, он алты бутта, улахан большой колотушный молот диэн молоток турбута. Ол молотогу булаҕына онно быһыт тутаннар уу күүһүнэн, гидроэнергия күүһүнэн онон эгиттэрэннэр ол молотогу үлэлэтэр этилэр. Ону таһынан бу икки өттүнэн буллаҕына кубинецалар тимир тимиртэн тоһоҕойун оҥорормону кубинецалар ини үлэлээтэхтэрэ дии. Оннук үлэлээх кэммит быһаах.
Николай Аржуков Тамматааҕы тимир собуота ыстатыйатыттан Собуокка биир болуотунньук, уон тимири уһаарааччы, икки молотуоктааччы, биир күөччүт, биир чох бэлэмнээччи, тимир уустара араас кэмнэргэ уон биэстэн сүрбөтүөккэ тиийэ киһи үлэлээбиттэр. Үлэһиттэр барыта икки үһүстэн тахса киһи эбит. Собуот хонтуората уонна хаайылаахтары тутар дьиэ, аһыыр сирдээх, баанньыктаах управитель олорор дьиэтэ, тимири ыйыыр ыйааһыннаах холотуускалыыр фабрика, үрэх муосталаах быһыта, Фабрика аттыгар болгуо тимири уулларар ампаардар, тимир бэрибиэркэлиир дьиэ, үрүҥ көмүһү бэрибиэркэлиир дьиэ, тимир урудаатын уурар сарай, чох уурар сарай, ас, мал уурар ампаар, аҕабыт олорор дьиэтэ, уһанар дьиэ, конюшня уонна сылгыһыттар дьиэлэрэ. Кэлбит дьон түһэр балаҕаннара. Биһиги Валентин Ивановичтыын сэһэргэһэр кэммитигэр экспедиция салайааччыта, кыраайы үөрэтээччи Аким Татаринов оҕолорго собуот миэстэтин сиһилии кэпсии сырыттаҕына, Николай Николаевич тимир собуот сэдэх кырамтатын булан соһутта.
Собуот тимир уһаара собуот маннык күөттэрин турбата бу суопулата. Туйтан оһолу суопулалар. Сорҕо, нууччалыта сопла. Тимири уһаарар оһоҕу уонна күртү холбуур туойтан оһоллор тутаах чаас.
Биһиги экспедициябыт аата бу былыргы Дьокуускай Охуоскай айан тыраагын үөрэтэбит уонна ол айан тыраагын билигин бу биһиги аҕайы ханнык эрэ кээмэйин баран көрүөхтээхпит. Оны дьэ бу Тамма хобуода ол айан суолугар туох сыһаннааҕый быһаччы? Бу Тамма хобуота ол айан суолугар дия. Бу манна оҕоллубут тэриллэри ол бүөтүр биэрэн иккис Торой Камчатскай экспедициятыгар уу аалы Нохоскай муораҕа оҥороорулар хэтtä. Уонна дьэ онно ол туохтаан дьоҕо Петр Пиэри байаатынан уонна биир была Павел

Ол очурга суох идиэ баара. Ону бары Урал хайатыттан да Тобольскайтан да аҕалалларынаар мантан оҥорон барыйдыбыттара будан ордук диэн ол араапардааһынынан да халатной уруйутунан онно өпсөһөннө да манны тимир тугун хоботун оҥорбуттар. Тимири оҥорон оҥоро тугунан. Онон дьэ ол туох даҕаны үрдээх элбэх атынан бараллар бу аан бастакы Камчатскай экспедиция бүтүс биэрин ол бастакы Камчатскай экспедициятыгар алта сүүс алта уон сылгы барбыт аҥаардас уонна туран була бэрэйдээх онтон эргиллэн көрөллөрө икки сүүс тоҕуһан сылгы өлөн хаалбыт онно айаҥҥа онтон үс сүүстэ тахха сылгы кэлэн баран буолан бу дойдуга түөрт сүүстэ сылгы кэлэн баран бу дойдуга кэлээт да биисикэ буолан бөлөҕүн аапыт. Ол ордук туох дүһүрдээх улахан ындалҕаннаах иэдээннээх алдьархайдаах өлүүлээх-күлүүлээх үтүүлээх уоллубут оччолорго. Оттон иккис Хамдьааскай экспедиция была дьоҕул отут сэттис отут икки алтан барыыларыгар үс-түөрт тыһыынча ат көлө барбыта диэн саныыбын.
Собот бэйэтин тутуллубут соругун толорон, эбэтэр иккис Камчатката экспедиция тимиргэ наадыйытын толору хааччыйан баран, Витус Бирин бэйэтин тус көрдөһүүтүнэн сабыллыбыта уонна Саха сирин воеводствотыгар бэриллибитэ. Ол кэнниттэн собуокка үрүҥ көмүстээх рудааны уулларан байыта сатаабыттара. Тыһыынча сэттэ сүүс төрүттээх сыллааҕы үрдүк таһымнаах халаан уута кэлэн собуоту улаханнык эмсэҕэлэппитэ. Собуот чөлүгэр түһэриллибитэ, сорҕото өссө тыһыынча сэттэ сүүс биэһүнтүөт сылга диэри үлэлээбитэ.
Тамма хобуода үрүннээн уу аалыгар аналлаах уһун сыйыы тимирдэри уонна тоһоҕолору оҥороро. Ол курдук бу оҥорбут оҥоһуктарын барытын Аккандан, мантан арҕаа диэки сытар үс аҥаар километрдээх сиргэ протокаҕа киллэрэрэ. Бу протокаттан салгыы Ермонская диэн маҥнайгы станцияҕа таһаарара.
Күн киэһэрэн эрэр. Оҕолору икки массыынаттан биирдэстэринэн эрдэ төхтүргэ ыыттыбыт. Биһиги устуубут кэҥээн уһаан хойутаатыбыт. Оччотооҕу үгүс тутуулартан билигин Тамма өрүөххэ туох да хаалбатах хомолтолоох. Бүгүн сыл-сорук аҥарар туолла. Салгыы аатырар Ламылыыр суол төрдүгэр тахсыахпыт. Билиҥҥитэ айан этэҥҥэ, халлаан туруга үчүгэй. Атырдьы 14 күнэ, 2 тыһыынча уон икки сыл Тамма өрүөх.